L-ewwel mistiedna li għandi fuq is-sufan issa kienet waħda mill-aktar tfajlieti li qatt kont niffansja qabel ma dħalt naħdem fuq it-television. Min kellu jgħidli li kelli nistedinha hawnhekk flimkien mal-boyfriend tagħha. Sinjuri, nilqa' magħna lil Valentina Rossi u lil Carlo Gerada, il-boyfriend tagħha. Għandi pjaċir. Inti misti. It-tieni mistieden huwa għammiel kbir u huwa kburi li hu għammiel. L-intervista li għamilt miegħu fil-karozza kienet l-aktar intervista li qatt rawha n-nies fuq Facebook. Sinjuri, nilqa' magħna l-JD Patrick! Laqas indur miegħek. Ir-raba' mistieden Għandu waħda mill-aktar vuċijiet sinonimi f'Malta. Malli tisemgħu tinduna mill-ewwel li huwa hu. Ukoll, kull meta jsifer jiġi lura bil-bagalja overweight. Sinjuri, nilqa' magħna lil Dorian Cassar! Thank you, thank you tal-li ġejt. Mela. Mela, intom kollha kważi kollha DJers taħdmu fuq ir-radju, Valentina u JD fuq il-Vibe FM u Dorian fuq il-Magic Malta u inti DJ ukoll imma tal-clubs ngħidilhom jien. Intom taħdmu fuq ir-radio f'ħin fejn in-nies ikunu qed jitkellmu ħażin fit-traffic. Tippreferu li żdied it-traffic jew le intom? Kunu onesti. Bla dubju. Għalina tajjeb. Hi jien, hi jien, hi jien.
Nħobbuha. Dorian. Jiena t-traffiku ma jeffettwaniex għax jiena bejn l-għaxra u s-siegħa kulħadd ikun fl-istudjo, eżatt. Anzi naraw il-kameras, naraw daqsxejn it-traffiku kif inhu u ngħidu ara aħna qegħdin miġburin hawn ġew, moħħna mistrieħ lesti. Valentina, ħa nurik, għandi ritratt. U jekk dan ritratt? Din min hi? Dik Trisha.
Min hi Trisha?
Trisha hija x-xadina li kbirt magħha nista' ngħid. Waħda, inti meta tkun iżgħar forsi l-mami ġġiblek fenek jew qattus bħala pet. Eżatt, jiena qatt ma ġabitli xadina.
Eżatt, jiena kelli xadina u dik ix-xadina ġifieri kienet vera speċjali għax kienet vera, ix-xadini kulħadd jaf li bravi, però dik kienet Minħabba fiha jiena ma kellix ħafna ħbieb l-iskola. Għaliex hi kienet wara l-iskola taf li jiġu l-parents jiġbruk. Jiena kienet tiġborni x-xadina. Jiġifieri, as in ma kienx tiġi mid-dar waħedha. Kienet tiġi għalik l-iskola. Imma inti, inti L-eks partner t'ommi kien waqa' fil-karozza, ix-xadina toħroġ mill-karozza bin-neppi u eħe, x-xadina xxommna u taqbadna minn idejna u tiħodna. Le, sejf, eh, ġifieri. Għanejnek.
Inti fil-fatt ħajtek kollha daqsxejn stramba, pereżempju inti tiekol l-insetti for fun, hekk? U tagħmilha ma' Carlo pereżempju. Qed to couple goals, hekk, ġifieri l-ħin li tqattgħu ta' quality time flimkien. Eh, se ikun hemm min il-koppji jieħdu pjaċir jieħdu ritratti ma' xi background sabiħ, imma aħna l-couple goals tagħna niklu l-insetti, l-wirdi. Imma inti pereżempju Karl inti vera tibża' mill-insetti. L-insetti nibża' minnhom kollha jiena. Ħajjin. Tikolhom imma ġifieri. Mejtin. Mejtin tikolhom, m'għandekx problema li. Nixfin. Ma nistax. U hija nixfin. Nixfin. U din ma fis-sens mhux ħa nuru clip tagħha, imma inti tħobb ukoll Tisma' n-nies imeċilqu. Imma pereżempju, fittixni aħna vidjow ta' kwarta xi ħadd imeċlaq.
Ġilik? Jien ma flaħtx nisma' 15 seconds minnu, aħseb wara 15 minnu. Jien qed tkun quddiemi jien qed tmeċlaq, eżempju, jien ommi ġieli tmeċlaq naqra, ma niflaħhiex, m'intix ħa tmeċlaq quddiemi, però Il-relaxing treatment tiegħi hu li mmur id-dar wara ġurnata xogħol, niftaħ dan il-, niftaħ l-YouTube u nikteb ASMR, noqgħod nisma' eżempju jew waħda tqarmeċ il-broccoli. Jiġifieri di xi ħaġa li għandu ħafna nies madwar id-dinja, isha tip ta' gost. Ħafna nies jarawha, ara jekk tidħol fuq YouTube tara minn tal-inqas 6.8 million views fuq eżempju waħda tmexxlaq l-ispagetti.

Daqsxejn differenza fil-forma. Imma mbagħad kien għamilha John Legend u mbagħad kien għamilha JD Patrick.
Ma nafx jekk nistgħux naraw il-logo dak iż-żmien tal-Vibe FM imwerwer qed jarah minn quddiem.
Għax dak kellu l-parti ta' quddiem jara. Għalhekk bdilnieh infatti llum il-ġurnata. Dak kien Baqa' taħt.
Baqa' taħt.
Jay-Z, jien u int dħalna fil-karozza u għamilna intervista s-sajf li għadda. Intervista li rawha għexieren ta' eluf ta' nies, qas jien ma nista' nemmen kemm rawha nies. Ħa naraw highlights minnha. Ħa naraw.

Lili qed tara f'nejn. Qedtlek, irbaħtha! Għamilna mħatra. U inti tinsiex li inti tidher fuq it-television, eh? Ija, ma mhux inti għamiltili din il-mħatra xi tqatta li qed tagħmel.
Niżlet, niżlet, niżlet. Għidilha. Sinjura, sinjura, ħarbitli. Sieħbi, isma', qed tarafni lili. Ma tafx min jien. Dak għalha. Xi dwejjaq fih. Il-ljun, il-ljun, ah l-ljun!
Essa noħorġu wara l-programm u mbagħad nagħmluha di, sieħbi wara dan. Le naħseb ħa ntik ċans tpattieli. Inti, u di qed ngħidha għax qed li m'għandix problema tgħidha, għammiel.
Le, le, nħoss ċertu sodisfazzjon meta jirnexxili nifranka lira.
Imma u pereżempju tipprova tiġġebbed għal kollox. Ija, bħal Valentina, pereżempju, Valentina tgħidlek Michael Kors. Oh, Jiena dak it-tip ta' imitation. Qed inħu pjaċir. ikollok l-imitation. Ejwa, jien nħu pjaċir li. Nħu pjaċir. Nħu pjaċir li tħall ġuħanut u naf li għamilt bargain. Dak il-pjaċir. U tibqa' tiġġebbidlu.
Nibqa' Per eżempju, eżempju li tista' anke tikkonfermah Valentina, meta konna morna Dubai, kellna kollox imħallas mill-isponsor, jiena waqaf ġo ħanut nieħu kafè, ċitt ta' three euro żammejtha u tajtha lill-isponsor biex iħallasni tal-kafè. Ta' kafè. Ma skużi, mhux spending money kien.
Meta mort tixtri ċ-ċurketti l-mara biex tipproponilha wkoll. Meta mort nixtri ċ-ċurketti l-mara niftakar kien immarkat. L-ewwel kien hemm l-istorja kollha li mort għand ħanut li kien ibigħ fuq l-għeluf u qalli, Da, da, jażbigħ, għidthom kemm huma? Qalli, Tħares lejn five, six, qed twiegħ five, six hundred, sebat elef! Imbagħad.
Ġiet tivvera tgħidlek li se tmur tixtri d-djamant b' five jew six hundred. Ejja, imma mbagħad mort xi mkien ieħor, inzertat kien għad kif spiċċat il-fiera kellhom dan li kien immarkat eight hundred u lemmu l-għawr irnexxieli nniżżilhu għala six hundred.

L-ewwel darba li qed narak tisti. Nixtieq intik ċans tpattijieli, ma nixtieq nilgħab logħba miegħek li rajtha tiġri barra minn Malta. U għedtik xi darba nilgħabha, nilgħabha ma' JD. Imma trid tiġi faċċa ta' tiegħi, ġifieri jekk tistgħu taqilbu l-post għalissa Valentina u Carlo tiġi faċċa ta' tiegħi. Le, intom għad tqumu. Mela.
Sorry.
Il-logħba hija din. Mela, ħa nibdew minn hawn. Jien u JD se nħarsu f'wiċċ xulxin. Sewwa. Se nippruvaw ma nidħkux. JD ipprepara tlieta erba' ċajtiet li se jgħidhom lili u jien ma nafhomx. Jekk jiena nidħak, ifisser li hawn din in-naqra ta' logħba hawn taħt. Tidhirlek il-qalzett ta' taħt, Mark. Hi.
L-ewwel darba li qed nagħmilha ma' bil-mejda, ġifieri ippermettuli. Hawn din id-daqsxejn ta' panna. Jekk inti tidħak biċ-ċajta tiegħi, ikollok iddaħħal rasek hawn ġew u nispinjaw biss bir-riskju li titla' l-panna għal wiċċek u bil-kontra jekk jiena nidħak biċċejta tiegħek ikollu ikolli nagħmilha jien. Salami kien dak ħass u ta' dam.
Mela ħa nibdew? Tlaqna? Jien għandi ċajtiet tiegħi u JD għandu ċajtiet tiegħu jekk ħa nitlifha żgur din logħba. Mela, ħa tibda inti? Bda jien.

X'jgħid Carlo lil Valentina meta jkunu qed jippruvaw jidħlu ġo train li tkun ippakkjata sa ruħhom ma' bin-nies? X'jgħid Carlo lil Valentina Rossi meta. Trassas. Valentina Rossni. Yes! Ajja, JD!

Ħana, ħana, ħana jgħidlek. Għaxan ma' Fuar, fuar, erba darbi. Zani. Promis li mux apposta kien eddik, sorry. Sorry, mux apposta. L-aħħar round, l-aħħar round, malajr.
Għala l-bionda għaddiet fuq ponot subgħajha minn fejn il-medicine chest?
Ma nafx. Biex ma tqajjimx lill-sleeping pills.

Biex naqqa' daqsxejn il Dorian ma' Mia, JD, intom, intom il Dorian inti kont diġà veteran ir-radju kottoneru. Sewwa, sewwa. U l-ewwel darba li JD daħal fuq ir-radju. Kien għandi, mela, niftakar, niftakru għadu ġej l-ewwel darba, kemm kellek Patrick? 14. Naħseb 14, 13. 14 li ġie 14.
U mal-ewwel induna, għal da fl-istaff part il-buffet. Daqshekk, ma dan ma nħalluh għall-aħħar. Le, u meta ġie niftakar hekk għadu kien għadu żgħir, mhux fl-istatura imma ġifieri fl-età, u niftakru ġej l-ewwel darba u kien qalli, kien qalli, Jiena interessat ta' nagħmel programm fuq ir-radio imma m'għandix idea ta'. Għedtlu, all right, u għedtlu, u nippruvaw, u. Però niftakar kont għedtlek, Li meta smajtek l-ewwel darba għedt, Dan, dan, dan, dan għad ikun bniedem importanti ħafna għall-poplu Malti, dan għad bniedem li ser ikollu piż kbir, bħal m'għandu bħalissa, jrid iqajjem lill-poplu filgħodu, allura, eħe.
Allura kont għedt, iva, dan għal magħna. U inti, Doreen, jagħrfuk ħafna. Mill-vuċi tiegħek ukoll, għax inti tagħmel dar-reklam. Pereżempju bħalissa qed tagħmel reklam ta' Twelve Points. Ejja, ejja, Twelve Points tas-sewqan. Tas-sewqan biex niftehmu, mhux tal-illusion. Iva, iva, iva.
Naturalment għal ħafna kummenti fuqhom, u għax ma jkunx hemm dak biss, ikun hemm oħrajn. Imma jiġifieri x'jgħidulek meta jagħrfuk in-nies hekk? Ara, normalment, normalment meta jkun hemm xi ħaġa bħal dawk ta' Twelve Points pereżempju. Għax leħnek vera partikolari u sabiħ jiġifieri. Grazzi. Kif bdejt, jiena u int nafux xulxin, però kif bdejt tkellimni meta ltqajna, Bdew ġejjin flashbacks ta' affarijiet li smajt f'ħajti. Huma normalment jaqbdu xi ħaġa, ma tafx ikun hemm xi riklama għaddej pereżempju, ah jgħidulek eh smajtek ta' tgħidlek pereżempju, jew inkella ma nafx ma' liema stazzjon ma naħdimx, għax pereżempju min jismagħni fuq stazzjon jgħid, eh mela mort ma' dak l-istazzjon, eh mela mort ma' hemm, minħabba li r-riklami jiġru ma' kull stazzjon ta' radio. Naħseb ma' kull stazzjon spiċċajt naħdem f'ħajti jiena, u kulħadd jistaqsik eh mela mxejt jew hekk insomma. Hu vera li kull meta ssifer tiġi lura overweight?
Nipprova le, dal-aħħar qed nipprova nagħmel travelling light imma kemm jista' jkun nipprova nobdiha però għamilna okkażjonijiet fejn sifirna iktar waħda pereżempju morna l-Greċja ddeċidejna li nġibu żewġ statwi bust hekk kbir ħafna Tnejn li huma kienu ppakkjati fil-bubble wrap u hekk u ridna nniżluhom hand luggage. Allura kellna bagalji, kellna l-kamera, kellna drone, kellna daw il-dawn u kif rajna deħlin l-airport għidna, Ehm, fejn biħsibek tgħaddi bihom dawn? Għedtlu, Dan aħna ntelgħuhom f'idejna għax huma fraġli speċi u ehm.
Tlajtu b'żewġ bustijiet fuq l-ajruplan. Tlajna b'żewġ bustijiet kbar hekk fuq l-ajruplan apparti apparti kollox.

M'inti romantiku xejn hu? Le. L-ewwel anniversarju nesih hu.
Iv. Għażbel, ma inti suppost tkun għadek fil-honeymoon period, I mean. U le biex tinsa biex tinsa l-anniversarju li jinserta f'Valentine's Day. Trid tkun. U hemm il-ħsieb li tipproponilha jew hekk jew xejn. Ifhimni.
Hemm, imma naqra kontra d-dijamanti jiena, ġifieri aħna naraw kif se nsib mod. Ma jogħġbukx id-dijamanti. Anke jien hekk kont b'ħabib tiegħi.
U inti, Valentina, mhux xi sigriet, timmudella u nimmaġina li hemm ħafna rġiel li jriduk, ġuvintur li jriduk. Carlo, inti DJ popolari li nkollu ġol-klabbs, min jaf kemm hemm tfajliet ikunu jixtiequ jitfgħulek l-underwear meta tkun qed iddoqq. Tgħiru għal xulxin?
Ifimni, fil-bidu ovvja tkun kejl, speċjalment eh, anka. Jiena nemmen, u diġ vrejdu ħafna nies, ma l-verità hekk hekk minn tixħat afda relazzjoni mhix mhux ħatkun soda. Ġifieri naħseb dik hija xi ħaġa li jiena u Karlo mhm. mill-bidu tar-relazzjoni għadna sma. Vera da xogħolna ma we have to trust each other. Eżatt.
Ifimni, anka fil-bidu eh, koll eżempju kien meta kienet eh, acting kollha xeni, no, titbewwes u hekk. Tidrom. Kont iddejja imma fil-bidu. Fil-ovja. Naqra wkoll biex tispjega n-nanna li tfajla li għadni kif nibda noħroġ magħha, fint qiegħda. Qiegħda tidbewwes fuq it-television quddiem Malta kollha. Inti però meta kont iżgħar, kont tieħu sehem f'teleserial jismu Pupi. L-ewwel drama dak li pparteċipajt fih. Eżatt. Għandna biċċa żgħira minnu, nirringrazzjaw lil Net-Television u Twenty Sixth Frame li tawhielna. Meta kont għadek vera vera żgħira. Araw, arawha.
Ma smajtux, għalli se jara xi pazjent. Imma l-ħadd, it-tobba ma jaħdmux il-ħadd. Eh, Anna, tobba m'għandhomx ġranet fejn ma jaħdmux. Il-mart ma tkunx taf meta ġej. Veru, ma tkunx taf.
Ismanna jina ħamur ftit dej Marjanna u nibqem.
Tabib, jisma' dak li jkollok bżonn. Jagħtik il-mediċina u l-pinnoli u jibgħatek l-isptar jekk tkun ħafna marida.
Imma jiena marida ħafna u suppost qiegħda l-isptar. Allura, tabib għandna, jiena għalfejn m'iniex qiegħda l-isptar? Imma int il-mara tat-tabib u jista' jfejqek, hux? Imma jiena ma nfiqx, allavolja r-raġel tiegħi tabib.
Di xi ħaġa li mhux qed jemmnu ħafna nies, għax ħafna nies fis-sala qalu ejja joqogħdu jieklu l-affarijiet. Għandi plat bil-filfel. Oh my god, mar. U hija ftit biċċa gidma hija. Dak habanero Ma nafx x'inhu. Huma qalu li wieħed mill-aktar filfel jaħraq. Wow.
Problemi, eh? X'nagħmlu?
Cheers? Cheers. Hmm.
Għadkom żol ħalib? Ejwa.
Vera.
Li ma tiklux kollu, Karlo? Jek tridni li nibqawek? Wejja, Karl.
Din hija relazzjoni tagħnek, aħna li kollu. Dinja kif toħorġu intom hekk tagħmlu. Għax in-nies mhux qed jagħmluha. Hekk. Jiena mela.
niflaħ għal Pepe allura. Tristezza.
Trid ma trid. Trid idu wieħed dori. Le, le, grazzi.
Ġejdi.
No way. Mela.
Innutaw li Valentina baqgħet tiekol, eh? Għandek il-kulur ta' wiċċek. Jien imbagħad. Baqgħet tiekol isa isa qed tiekol bżaru bżaru aħdar. Mark, jien naħseb tiżduq wieħed int, eh, ġifieri, mhux billi tajtu lilna. Ħajkoll induqi.
Ħa nieħu gidma. Milli ma wieħed irid nieħu. Min bħal tiegħi. Bħal da. Da.
Sara kux qed jagħmel ħaġa jew le, Karlo. Qed nieħu bil-mod. Qed tieklu.

Ftit ordna l-affarijiet minn fuq l-internet. U vera ġib l-affar per eżempju nġib l-insetti minn fuq l-internet, jew ġib per eżempju dak naret li a century year old egg. Yes. Ġib bajda li jgħidu li kollha mit sena per eżempju. Preservata. U tiklu għaf l-imkien. U rrid nixtieq vera jgħinni biex nagħmel di challenge miegħek, li hekk jekk xi darba għandi ikolli nikol affarijiet fuq it-television li mhumiex normali, irrid nikolhom ma' Valentina Rossi. Jew Valentina u Karla. Ġek tisu tiġi tibdlu l-post. Ara l-panna ħissa.
L-istraġ li għamil. L-aħħar ħaġa x'ma nafx nitkellem aktar. Mela, l-aħħar logħba hija din li ħanamlu. Ma' Valentina. Jien għandi erba' mistoqsijiet ambigwi ħafna għal Valentina Rossi. Valentina Rossi għandha erba' mistoqsijiet ambigwi ħafna għalija. Qabel ma nsaqsu l-mistoqsija, se noħorġu żewġ platti tal-ikel. Issa, jien u inti din naqra rajna tiġri barra minn Malta u għedt kif għedtlek għedt jekk irrid nippruvaha nipprova miegħek. Il-challenge hi din, jew jiena nistaqsik il-mistoqsija, jew tirrispondiha u ma jkollok għalfejn tiekol xejn, jekk inti ma tridx tirrispondiha għax hija wisq imbarazzanti għalik, allura jkollok tagħżel wieħed minn dawk iż-żewġ platti li jkun hemm quddiemna u tieħu gidma almenu Gidma minnu għal mienu. All right. Ok? Mela, l-ewwel żewġ platti huma għażla bejn. Mela, xott ta' extra hot sauce. Jew inkella għajn ta' ħuta. Oh. Rrid nagħmilha ċara li din ħaġa Peppi meta nkunu qed nagħmluha ma jkunx iridna nagħmlu għax huwa vegetarian huwa kontrija għal kollox imma imma insomma imma nieħdu daqsxejn gost. Aw, ikollok l-ordef tiegħek tat-tieġ. Mela.
Mela, il-mistoqsija Valentina, il-mistoqsija, mela. Ma, qatt niflaħ nħares lejhom sejn mela ma niddejjaqx dawn l-affarijiet. Imma ommi ma, haram.
Semmi L-agħar kantant jew kantanta li qatt tellajna għal Eurovision.
Ma tarax! Imma Stens, għax dik bigra kan ukoll għajn ta' ħuta, eh? L-għajn tal-ħuta jew il-hot sauce. X'għandha tagħmel, għidula xi ħadd. Sekonda, ġifi, irrid nażel waħda minnhom. Tażel waħda ovvjament, mela. U tista' jekk trid tinnegozja ma' Karlo li joħodha hu. Ara, jien vera jogħġobni l-Eurovision. U ovvjament ikollok il-preferuti tiegħek, imma ma naħsibx li hi xi ħaġa li nixtieq, fhimt? Fhimt, fhimt. Ikolli xi xi ħaġa taħraq ma' xi ħadd minnhom. Għalhekk, għalhekk, mela nerġa' ngħidlek jew għajn jew il-hot sauce. Ommi ma ħa nikol x'nagħmel, ħa nikol l-għajn?
Ma nafx il-hot sauce x'hot sauce hu.

All right, going for it. Għall-imħabba tal-Eurovision. Tuwa ċabċiba ta' kuraġġ! Rosi, ma ħaqqa ċaċċipa, Insomma, issa jien imisni le? Eżatt, issa jmissek tipprova tpattijili. Namela ċara, dan mistoqsijiet jien ma nafhomx, eh? Ġifieri ma stax nipprepara lihom. Mela, l-option issa hi jew banana imkebba fil-perżut u iddipjata fil-majonejż, Jew bowl soppa bil bil-worms imnixfin Garni. imraxxin fuqha. Eh, għanej, da gourmet għalija, aħjar għamilt li di. Ok. Nispera li ħadd ikol da, eh, ġifieri. Ma nafx issa nagħmel. Nispera.
Mela, ħansaqsik. Ejja. Għamel dawn it-tlieta fl-ordni mill-aħjar għall-agħar. Ok. Ira Losko, Claudia Faniello jew Chiara?
Mill-aħjar għall-agħar f'xiex?
Any. Ma kienx hemm specific, jiġifieri f'idejk Mark hekk hux fi sbuħija jew fil-ħank? Għax it-tlieta huma vera, vera ħbieb tiegħi. It-tlieta għamiltilhom l-intervisti u intervistajthom u vera jkun unfair li noqgħod ngħid one, two jew three. Banana bil-perżut.

Ħadd kilma kbira wisq. Madon, fidak x'inhu? X'inhu?
Dak dak ġibtu minn xi Christmas tas-sena l-oħra jew? Il-famuża bajda tiegħek, Century Old Egg, li jingħad li għandha mitt sena. U dan il-sin vera ta' baqra, msajjar ovvjament, il-sin ta' baqra.
Oh, mema! Ok, mela. Mela dal-aħħar platt u ż-żewġ mistoqsijiet li fadal insaqsuhom lil xulxin it-tnejn li aħna. Ejja. Mela. Kemm kellek żmien meta ċekċikt l-ewwel darba?
Tgħidilhom x'ball. Qabad is-sikkina.
Tista' tgħid il-verità u ma tiekol xejn. Nippreferi nħalliha privata għax hemm. So. Ħa tiekol diġà. Qed iħajjarni.
O wejja.
X'hiex?
O waqt tagħha pe. O wajma! Le! Illa llum kemm hi iebes!

Semmi l-iktar programm vojt fuq it-television bħalissa. X'inhu? Żgur ma nistax ngħidha. Le, le, le, ammur għall-ilsien tal-baqra.
Le! Le, le, le, le, le. Dik ma nafx fiha jien.
Good luck, eh? Grazie ħafna!
Grazie ħafna l-Valentina Rossi u l-boyfriend ta' Carlo li kienu maħna l-JD. Grazie ħafna namrakom ħafna xogħol li tagħmlu. Fuq Vibe FM, grazzi ħafna lilek Dorian u lil sħabek kollha Arthur u Carlo Bosch Bonacci li aħna ħbieb sew hemmhekk il-PBS għax ġejjin u sejrin għandkom. Grazzi ħafna talli bkontu magħna u awguri.